Сәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булсын. Ниһаять, Аллаһ Тәгаләнең нуры, бәрәкәте белән мул булган Бәраәт кичәсе дә якынлаша. Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам шушы кичәне бик нык изгелекләр белән мул кылырга тырышкан. Хәтта хәдисләрнең берсендә килә, Гайшә анабыз төннә уянган иде. Һәм Пиямбәребез алейһиссалату вассалам сәҗдәле килеш догада иде. Бераз вакыт көтеп, Пиямбәребезнең сәҗдәдән башы күтәрелмәгәч, Гайшә анабыз куркып куйды.

Пиямбәребезнең шушы озак вакыт килеш намаз укуын күргәч, гаҗәпләнеп сорау бирде, «Я Расулулла, нишләп шушы кичәне, шушы төнне син шул хәтле күп намазлар белән аерып торасың?» Һәм Пиямбәребез әйтә, «Шушы кичә бик изге кичә. Шушы кичәдә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте җир йөзенә төшер. Һәм бөтен җирдә Аллаһы Тәгаләнең нуры балкып торыр. Һәм шул ук мизгелдә Аллаһы Тәгалә бәндәләренә карар. Тәүбә итүче, гөнаһлардан арынырга теләүче бәндә булса, Аллаһы Тәгалә аны шул ук мизгелдә гафу итер, кичерер. Аллаһы Тәгалә аны гөнаһларының караңгылыгыннан арындырыр, Алла бирсә. Һәм хәдистә шулай килә, иллә дә мәгәр ачуны тоткан, ачулы булган һәм башкаларга начарлык теләгән кешеннән башка. Әгәр дә кеше күңелендә авырлыкны, башкаларга карата үпкәләүне, башкаларга карата рәнҗеш халәтләрен, сыйфатларын, хисләрен күңелдә тотса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә аны шушы бәрәкәткә ия булдырмас. Һәм башка хәдистә пиямбәребез әйтә, кем дә кем гафу итә белмәсә, Аллаһ Тәгаләдән дә гафу итәчәк икәнлеген көтмәсен. Менә шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы бәрәкәтле кичәдә, Бараат кичәсендә күбрәк изгелек кылыйк һәм тырышыйк безне кайвакыт, бәлки, рәнҗеткән, авыр сүз әйткән бәлки авырлык китергән кешеләрне гафу итергә, аларга бәхет, сәгадәт, шатлык теләргә һәм Аллаһы Тәгалә тарафыннан да ул бәхет, сәгадәт, шатлык, сөенеч нурлары безгә һәм безнең тормышларыбызга да кайтачак, алабирсә. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә Һәрберебезгә шушы кичәне изгелекләр, игелекләр белән мул кылырга насыйп әйләсен. Шушы кичәне аерым менә шушы намаз укыгыз дип генә әйтелмәгән. Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча шушы кичәне күбрәк изгелекләр, игелекләр, гамәл гыйбадәтләр белән, күңелебезгә хуш булган гамәл гыйбадәтләр белән мул кылырга насыйхәт ителгән. Коръән укыйбыз икән, Коръән укып, дога кылабыз икән, дога кылып, зөкер әйтәбез икән, зөкер кылып, ул кичәне мул кылыйк, изгелекләр белән тутырыйк һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә, Алла бирсә, ия булырга насыйп әйләсен. Әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.